kati ka mixer of ganalon fm a hi ngheneni ka masipala wa vaphalavurwa ne ya hi bula na tatana eh, john mayesu va vulavulela ndhawu- masipala wa vaphalavurwa hi timhaka ta mintlhontlho leyi va nge vaaki va nge va hlangana na, na yona eh, loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati hi ndlela yeleyo eh, ta tlhe hi va hi lava ku tiva kahle kahle ku tanihi masipala va le ka xiyimo xa njhani loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati eh, hi ku angarhela na tindhawu leti ti nga tisa xivilelo hi ku kongomisa hi ndlela leyi afrika wa vulavula ka munghana lonen f m na wo wa nghena hi le ka 0152971855 hi nga tsaka ku twa n'wangulo wa n'wehe eka tindhawu leti mi va ku mi kha mi yi yingisela mi ri eka tona kambe sweswi ni amukela tatana mahesu andaka leswi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka afrika wa vulavula na khalanga pet mathebula khume mbirhi timinete ku bila ura ya khume nharhu ka munghana lonen f m a hi mukeleni tatana mahesu mahesu nhlekani hlekani muhaxi na vayingiseli va munghani lonene kumbexana hi nga se languta ka mhaka nkulu leyi nga hi nga mitanela yona tanihi masipala wa vaphalavura mi nga yini ka xifaniso xa ku loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa va mati ka miganga leyi yi welaka hansi ka masipala wan'we xiyimo xi njhani mina mi ntshikelelo kwihi loku endleke yini I nkomo muhaxi lo hala va lulekani ku na damu rin'wani lava akatiko va ri hona ku na wenden va vandalizer na xin'wani ku nga ku illegal connection ya tiphayiphi phalavurwa hinkwayo
a a a hi languteni ka ka ka ku vandaliziwa ka ka ka damu leri ri ri ri ri ri onhiwa hi ndlela yihi hi va xikongomelo xa kona i ku yini i ku ri nga vi na mati kumbe njhani Eh muhaxi ni nga ka hi nga veki kahle ku na lava ti-water tanker va endlaku u nga ku loko ku va ku ri vandaliziwa loko ri lunghisiwa a swi tluli mavhiki manharhu tlhavu ri vandaliziwa se swi hi nyika ntlhontlho loko hi kha hi hi hi lunghisela ni ni ni loko mi ku ra onhiwa ri ri ri onhisiwa ku yini ni vula ku loko ku onhiwa njhani ku onhiwa hi ku vanhu va lava ku ka mati ka rho damu leri kumbe ri onhiwa hi ku vanhu vo lava ku mati ya halaka eh ku na leswi swi endlaka ku eh, mati ya, ya releaseka muhaxi mara ku va ku ri eh yi- swi va swi swi le hansi ka lipelle so loko hi ze hi tshama na vona va lipelle ku va kota ku lunghisa mavan eh, swipfalo leswiya ku vanhu va nga koti ku nghena va hona ku loko va hona hmm. swi boha ku hi yimela lipelle yi lunghisa xo lexiya mati ya ta kota ku huma
ene lava onhaka va onha hala lulekani hala na magale a va onhi hawa hi le lulekani
a ku na ndlela yin'wana yi nga endlaka ku ndhawu ya ko yi va yi hlayisekile kumbe ku byalateriwa kumbe ku va na varindzi sweswo sweswo um ze byela va lipelele ku va fanekele va cinca eh, swipfalo swa ti na hina hi ze hi va na problem na tiboho mm. so ti-technical ta hina ti ze ti tshama na vona ku va cinca swipfalo leswaku vanhu va nga ha koti ku nghena va huma mara na tshemba va swi tekela nhlokweni se ni byeleni um ku nga ku ri xivangelonkulu xi endlaku ku mati ma ma nga vi kona hala lulekani ma va ko hala na magale um impela xin'wana lexi endlaku muhaxi i ti-illegal connection leti to tala la phalavu mm. ku na miganga ya ku fana vuyelani ku na um malungani na kwala vatshamankani la eh ku nga na ti-illegal connection so so swi swi endlaku ku na mati ya va ya kayivela
kambe leswi mi swi tivaka ku na ti-illegal connection mi ndla yini eh mopani sweswi yi busy na ti-bylaw na tshemba le kusukela lembe ra ku hela va famba va ndhundhuzela va va vulavula hi swo ku lava va va ti-illegal connection va va va tlangela kule ku loko swo za sungula ku ta va na eh, eh, eh, nkhavi wo karhi ka lava va nga endla illegal connection
se swi vula ku loko mina n'we kha hi vulavula sweswi tatani mahesi ku hava nkhavi sweswi um lava va va va va connectaka mati vo ti-connectela mahala um ku nga ri hanxupulo hi hala tlhelo vaaki vo hlupheka va hluphekisa hi vanhu lava va nga xupuriwiki swi vula ku a yi na nawu musi na wu kona muhaxi a ni ri bylaw ma swi tiva ku va faneke va public eh, va endla public participation ku vanhu va wa aware a ka nkarhi un'wana na un'wana kwala ka va may swi nga endleka mixupulo leyi va yi ri kona e ni vula swona hi vulavula hi may kambe namuntlha sweswi mi ni vulavulaka na n'wini mi ni ngo fika a phalavura ni ti-connectela mati ha nandzu a ku nga ndliwi nchumu hi swo mi vulaka swona
swa nkarhi nyana sweswi swinyana yes mara loko ma kumeka muhaxi nxupulu wa ko wa chavisa xiphiqo i ku mhaka leyi ya ti-illegal connection tani na mahesi ni ta pfumelana na mina kumbexani kumbe mi kanetana a ni tivi kambe a hi xiphiqo xa namuntlha hikokwalaho ka yini ku ri koho sweswi ka ha langutiwa timhaka ta milawu ku ve timhaka ta ti-illegal connections khale ti kha ti va kona mi ta hleketa ku muhaxi mati ya le ka district ya ya, ya endliwa ya lawuriwa eka district so district a yi nga ri na vona milawu liya local a hi ri na yona mara sweswi ku eh, matimba ya le ka district district yi le ku tekeni ku himeka xoku yi veka milawu ku ya ta kota ku va va kota ku ku fambisa kahle swilo ni khomele tani eh, tatana mahesu ni nghenisa mi nga ha khohloli kwa haleye tatana mahesu loko mo khohlola mi ta khohlola mi ya moyeni no kombela ku eh loko ku na mute button mi vekela laha ka mute button ni ta mi mi twa ku ku loyiwani hi nghenisaka i la ta angula ha ku yini eh imani n'wi amukela ni hlekani inkomu njhani hi pfukeli mi njhani
hi pfukile swinene mi ri mi ri mina xiphiqo xa timhaka ta mati a a hala matlhelo ya lulekani kambe a mi hi byeli ku xiphiqo lexi vanga hi n'wina hi ku mi onhetela tiphayiphi mi ri yini n'wina
a hi ntiyiso ku fika kwalano mina ni ta vulavula hi timhaka ta xiphiqo xa mati before ku va na ti-illegal connections and before ku va na vandalism ya michini leyi va vulavulaka hi yona hi ku michini yi vandaliziwe hi n'hweti ya yi-one i last month hi mavhiki ya ku hambanahambana mara xiphiqo xa mati xi ve kona for a very long time swi nga va swi ri na ma-five years to seven years nkarhi lowu a ku miyerini ku nga onhiwi michini still a hi pfumala mati loko hi ri hava mati for a week a hi kuma ti-updates ta leswaku um lulekani maybe yi ta disturbeka va lava ku maintainini ka swin'wanyana for two days to three days loko va nyika that report ya ku a hi nge vi na mati already hi va hi ri hava mati for nkarhi wa ku leha mara loko va lava ku lunghisa swin'wana va hi update ku ri sweswi hi nge ma kumi mati hikuva lunghisa swo lunghisa hmm. mara hi nga ri na wona already i tindhawu i tindhawu tihi leti ti khumekaka loko hi languta um kwala lulekana sorry i tindhawu tihi leti khumbekaka va va tshame nkani hi le kwihi la ku khumbekaka hi ku nkayivelo wa mati nkarhi wo leha
eh la ni vulavulaka hi kona sweswi hi le a lulekangi a b extension mhm
a ni a ma hala ku kombisa swin'wana nga ri mi ri a na magale ku ku hambane na kwalano ta kombisa timhaka ta ku ri um ni tirhela a na magale yes a na magale hi kuma na lulekangi yi kuma mati from lipele mara hina a hi ma kumi hi mfanelo leyi va ma kuma siku hinkwaro loko wo tshuka wo tshuka a lulekangi hi ma kumini hi va hi pimerile nkarhi ku hi ta ma kuma nampundzu hi five ku ya fikela hi seven va tlhe hi ma kuma hi five na madyambu ku ya fikela hi eight and va tlhe va nga yi landzeleli yoho program yaleyo leswaku mati va ta hi phakerisa xiswoo se hi kumeka hi nga ri na wona ho kumeka hi ri na ti-report ta ku hi ta ma kumisa ku yini mara hi nga ma kumi wona hi woxe
mi kuma ti-report ta ku mi kuma ti-report ta ku mi ta ma kumisa ku yini mara mi nga ma kumi ku na lava pfulaka mati hala lava local municipality va hundza hi kwala ka mina loko va ku pfuleleni ka mati hi five yaleyo yes mara sweswi a va ha ri ku pfuleni loko hi hlangana na vona va ri lepele a yi se pfulela mati folulekani that's why va nga ri ku teni va ta pfula tiphayiphi ta vona a ti onhekangi ta la local ko va timhaka ta ku vengeti va ta pfula mati hi makuma hi minkarhi liya hi mhaka ku lepele a yi pfulangi mati ni khomele ni khomele ntani ni khomele ntani um eh, muyingiseri wa mehe ni tlhelela ka mahesu ni twa ku va angula va ku yini kambe um loko na vona mahesu va nga se vulavula nchumu a hi tweneni loyi
i nhlekani um eh, tatana pet mothevula um phalavurwa nawu a wu kona cause ku na ya especially majenje majenje ku na a- ku na tank leyi a yi supply majenje ne majenje va ku na vanhu lava nga endla ti-illegal connection like a ku a ku cheriwe tiphayiphi majenje a ku huma mati hala ka vo loko yi tlhelela ndzhaku nga ku hala ka vo 20 2015 2014 ya mati a ma huma mara sweswi a ka ha na nchumu majenje hinkwayo ku hluphekiwa hi mati a ku na mati majenje milawu a yi kona ndhawu leyi a ku na milawu leyi implimetiwaka for vanhu lava va va endlaka ti-illegal connections ta mati
tatani vayesu ni kombela ku vuya ka n'wina hi ta twa ku ve ri uh, vandalizing leyi mi vulavulaka yo yi endlekile ku onhiwa ka nhundzu kambe ku onhiwe kan'we hi hi n'hweti yin'we kambe vona va titshamela va raha mati va tirha na magale sweswi mi nga va twisa so mi mi mi mi nga angula mi kwini ka ka ka mhaka yaleyo ku onge ti kavula vo va ku hluphekini vanhu lava hi timhaka ta mati leswi va vandalism mi vulavulaka hi swona i kambe a hi swona ngopfu inkomu muhaxi a extension b impela ku na ku kayivela ka mati we are aware va ta vona va vekeriwe na ma tijojo tin'wani ti telenyana ngopfu va va a ka ka ha ku vulavuriwa na district ku vanhu va hala extension b a va kumi mati so leyi ya ku milawu a yi kona muhaxi ni ta pfa ni vekela tlhelo i nge yi endli va swi tiva loko u lava ku endla mati u ya ka masipala wa apply-a u apply-a va ku tisela mati ya nghena eka ka wena so leyi ya ku milawu a yi kona muhaxi eyi ni na ku ku- ku ku solanyana ngopfu kun'wana na kun'wana ku milawu yi kona Ka- ni vula swona leswi ni nga swi twisiseki i ku loko ku ri ku mina loko ni lava mati a- a- ka masiku lawa va phalapura ni fanele ni ya endla xikombelo ivi ivi ivi ni nga yi ni ya endla kambe ni ti-connectela mati ivi n'we masipala mi nga vuli nchumu hi la muyingiseri kumbexana a vulaka swona ku nawu ku hava i mpela nawu yi koho ko va ku matimba nawu sweswi ya nyikiwe district that's why district yi sungule ku ma swi tiva na un'wana na un'wana loko u va u ta u ta u ta um tiyiseriwa u fanele ku public va endla public participation hmm. ni vula nga koti ku a ni tipfinyingi vumeyi va lava va nga endla xikulu xi kona xi nga ta va ku xi humelela ka vona se mhaka leyi ya ku mati yo ka ya nga yi a a a a namahale a eh, ni nga ta kona a lulekani handle ka leswaku ka vandaliziwa mirhi yini hi yona hi ku miyingiseri la i komba timhaka ta ku ni na yena kwala layinini la i komba timhaka ta ku eh mati yo ka ve ri a ma yi hala a lulekani handle ka timhaka leti tin'wani mi vulavulaka tona nkama un'wani ma va nyika na swilemukiso swa ku hayi ku nge vi na mati ku le ku lunghisiweni ka phayiphi yihi ku ve va hava mati mirini sweswo impela mhaxi ni kha ni vula ni ku ka ha ri na ntlhontlho a extension b lava tshamaka komo e, e, xivulavuri mara hi vulaka ku ha ri busy na na mopani ku va kota ku ku endleka ku ku kumeka mati hala ko va xiphemu xin'wana xa lulekani extension b mara hi meka sure ku na mopani ku le ku vulavuriseni ku ku va ku kumeka mati ku ya fika hala a swa ku a ya fiki total ya fika ko va ku yo yo va ku eh ya pava kona ya pava nga kona tijojo leti ti cheriwaka ngani hi vhiki kumbe program ya machelelo ya tijojo leti famba njhani hi le ntlhontlho wa koho wolowo tijojo teto ta tonga ku a ti na mati eh, muhaxi hi leyi a hi hi busy hi ri vulavulaka na na mupani ku mekani xo mi veke tijojo la vaakatiko va plela ku a ku na mati loko mi vulavula na voro hetsela ku ri
ta tshemba i n'hweti yeliya ku hela
leyi hi nga ka yona sweswiwani se yi na masiku ya nhungu a ku sendleka Yeah. nchumu ya ni vula ku a ku sendleka nchumu a mi sendla follow up ku a liya hi nga vulavula hi yona ku ndleka yini ya impela ni te ri loko hi heta ku ka ka ti-interv- interview leyi muhaxi ni ta cheka na lwa technical ku va ve va hlangana na sa ku yini na vona kambe n'wina ma tivekela n'wehe tanihi masipala tatani mahesi ku mi va loko mi kha mi korhokela vaaki time turn around time ya n'wehe i nkarhi wo tanihi kwihi hi ku loko ku ri ku mi vulavula na last month eh ivi sweswiwani se hi ri ka day eight ya may ya april so e, ku nga ri na nchumu lexi xi tivekaka ku kundleke yini swi vula ku kundleka yini ti-project leti to ndleriwa ku luya a nga tisa tijojo a ti tiseli tijojo ti kha ti nga fiki ti pfuna nchumu Eh, i nkomo muhaxi na tshemba tikhanselara emugangeni un'wana na un'wana ti vulavula na na na na vaakatiko no ka ni nga tivi ku eh, loyi wa wa khanselara ya ya kwahala hi- u u gcine rini ku vulavula na vona no no no, no le- lexi a ni vula swona a ni vulelangi ka n'wehe tanihi masipala ku n'wehe mi m- a a mi kha mi yisa xiviko ka mupani loko mi kha mi yisa xiviko ka mu- mupani mi mi mi xi yise last month Na namuntlha hi le ku vulavuleni hi mati lama mi nga yisa xiviko last month. Se ni vutisa ku ku mi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku landzelerisa ku a leswi a hi nga ta heta mi byela a swi se cinca? Mi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku vaaki va ha mati ka ndhawu yaleyo? Eh, hi nga teka seven days mara na la ku vulavula ku sweswinyana na loko hi heta la na la ku cheka na wa wa technical ya hina ku eh va teri yini

Ku na nkarhi wo karhi laha vaaki va nga vaka va nga ri na mati. No ka ni nga ha tsundzuki ku masiku mambirhi kumbe i rin'we kumbe manharhu, kambe ku na milawu leyi fambisaka timhaka ta mphakelo wa mati ka vaaki. Mi, mi, mi ndlisa ku yini n'wina ku, ku pfuna lava va vaka va ri hava mati? Hi na tilori ta hina ti fambaka Phalaborwa leyi hinkwayo. Loko ko va ku, ku, ku na laha hi nga na ntlhontlho wa mati, ta kota ku ya ti ya deliver mati. Na kwale Extension B, B ya ta ya. Yes, yes.
Ti ya yisa kwihi? Hikokwalaho ka yini ti nga cheli kwalaho ka tijojo leti ti nga hava mati?
va ku hi vulavula hi ndlela leyi muhaxi tijojo leti ta tele ngopfu Eh. thangi lexi xa xo- xa xo- xa- xa water tanker ta hina i tsongo ngopfu Eh. mara eh, ni vulela ku loko mupani yo nghena then va kota ku tijojo leti a ti teka ti ti ti ti ti tatiwa a hi nge he vi na ntlhontlho wolowo so loko ka hetisela tatani mahesu mi ri yini ka muaki loyi a nge le ku ririni hi mhaka ya mati mi n'wi byela yini ni vula na sweswi ni that's why loko extension b ha swi tiva hi le busy na ku vulavurisana na mopani la ku vaakatiko va ta kota ku kuma mati kambe a mi swi tivi ku swi ta hela rini a ni sure kwalani muhaxi ni chava ku hemba ni chava na ku tatisa okay ni mi twile tatani mayesu ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina um mingiseri n- mi va twile mose ku va ri swi ta ndlisa ku yini ni kombela ku mi nyika masiku ya nkombo um loko mo ka mi nga voni nchumu mi tlhe mi vuya ka hina hi ta kota ku yi tlakula hi yisa le henhla inkomu yi ta endla tano inkombo twa mina heyi ya ku le ku tikeni ku na un'wana miyingiseri i ri i la ku hi byela swin'wana hle a a nga ha ri kona kambe i timhaka leti ti ti ti ti ti tikaku leti loko ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta vukorhokeri ku loko hi kha hi korhokela vaaki swi kahle ku hi ti vekela na minkarhi ku um lexiwani xi fanele xi va xi ololokele hi nkarhi lowu a hi swona kumbe kumbe no ti vulavulela hi khensa loko u tiyisise leswaku u tshama u hlayisekile na ku tlhela u sirhelela lava u hanyaka na vona hi paseka leyi a hi yeni mahlweni hi ti hlayisa kutani hi hunguta nhlayo ya hina ya mintlulelo ya covid-19 hi ku ambala mask hi ku sanitizer na ku siya mpfhuka nyana eka kusuka eka vanhu van'wana hi swi kotile hi paseka a hi swi endleni ku ya kwile tshama u hlayisekile okay sweswo mingisela munghana lona fm ku nga ri khale hi ta va hi kha hi kuma nongonoko wa dzumba na mina kwala ka munghana lona fm hi ta va ri kona dj meta mi tisela nongonoko wu wolowo kambe sweswi
leswi ko va le stadium ya mati va chava ku vula ntiyiso leswi ko va le stadium ya mati because loko eh, vusiku lebyi hinkwabyo ma huma until seven and hi seven hina hi va hi nga ri kona ma swi twisisa so leswi ko va le stadium ya mati Na hlekana ku mi nchumu dyambu lera hinkwaro loko swi koteka ma humi na vusiku lebyi hinkwabyo. Ko va le stadium na hlekana ma se tshama ma huma ma ha tihaleni. Phalavula, Phalavula, Lulekani, Matikoxikaya, Humulani, Matshamhenkani, Madan'wini, Biko na kun'wanyana ka ko kwala mati a ma humi swona buti.
Mahungu a ya heli.
Eh, innocent ya yini ya mati ah mativana hileswo eh, i mhaka i matshavelo ya swilo mingiselo munghana lonen f m eh, se xi navutiselo lexi a xi sungurile ku xi ku mahungu a ya heli eh, ko hela nkarhi impela nkarhi hi wo wu helaka kambe hambiswiritano mingiselo munghana lonen f m khensile swinene loko hi lombe ndleve u famba na hina ku sukusela loko hi sungurile nongonoko wa dzuma na mina u ta landzela na dj mat ni khalanga pet mathevula va na siku lerinene nakona ka humelerisiwe hi tinyiko morgan xivambu eh ta hlangana sweswi ku nga khala mundzuku ku hoza faras malamulela hi ndlela yo yoleyo ku na komiti leyi nga ta langutela ku ringanelwa ka ku ringanela ka mutshamo wa kumbe musirhelelo wa vaaki ku va hofisini i yin'wana ya komiti leti kumbexana ni nga tsakela ku twa ku mi titwa njhani hi yona famba mi ya endla vulavisisi kahle mi yi twisisa eh ta kota ku va hi bula hi yona hambi ku ri mundzuku hi ndlela leyo loko hi kha hi ku hoza ra vuntlhanu swisolo na swibumabumelo rhumelani ka xivambu tm at sabc co za ni khalanga pet mathevula ma na siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela munghana lone nani tata mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku afrika wa vulavula